די וואך איז פרשת שלח, עס שטייט די מעשה פון די מרגלים, איז יעדער איינער פרעגט די קשיא וואס איז פשט פון די מרגלים, וואס איז פשט אז די אידן האבן זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן, די אידן האבן געזען ניסים אין מצרים, מען האט געזען עושים מעשים ביי קריעת ים סוף, זיי האבן באקומען די תורה פון די אייבערשטער, זיי זענען געשטאנען ביי הר סיני, און איז פארוואס האבן זיי נישט געקענט טראסטן די אייבערשטער אז די אייבערשטער האט געזאגט אז צרה'לע איז גוט? האט דער באשעפער זיי נישט גענוג געוויזן אז אלעס ער טוט טוט ער לטובת ישראל? סאו די בעל התניא זאגט א מורא'דיגע ווארט אז די אידן האבן זיך יא פארלאזט אויפן אייבערשטן, און זיי האבן געוואוסט אז יצר'ל איז א גוטע לאנד. נאר וואס דען? וויאזוי האבן די אידן געלעבט אינעם מדבר? זיי האבן געלעבט ממש ווי גן עדן אויף די וועלט. זיי האבן באקומען מן. דאס טייטש זיי האבן נישט געדארפט גיין ארבעטן. עסן איז געווען אנגעגרייט פאר זיי יעדע צופרי, און די עסן איז געווען זייער גוטע עסן. זיי האבן נישט געדארפט וואשן די קליידער. אזוי וכו' וכו', זיי האבן ממש נישט געארבעט, און ס'שטייט זענען געווען דור דאיה אויף אזא וועג אז אונז האבן נישט קיין שום מושג מסביר זיין ווי הויעך כלל ישראל איז געווען אין יענע דור, און א גאנצע טאג זענען זיי געזיצן און געלערנט און געדאווענט און געדינט די אייבערשטער, זענען געווען אזוי נאנט מיטן אייבערשטן, און דא הערן זיי מען גייט אריין קיין ארץ ישראל און דאס דארפן גיין ארבעטן די פעלד און טון די אלע זאכן, און ער האט געזאגט וואס דארף איך דאס האבן, וואס איז שלעכט אז מען איז דא, לאמיר בלייבן דא אין מדבר, דא זענען אונז אין גן עדן, אין גן עדן אויף די וועלט. סאו ס'איז נישט אז זיי האבן נישט געגלייבט די אייבערשטער אז ארץ ישראל איז נישט קיין גוטע לאנד, זיי האבן געוואלט בלייבן דא, זיי האבן געוואלט בלייבן אין די גוטע פלאץ ווי ס'איז זיי גוט געווען, איז מילא האט די אייבישטער געזאגט אקעי אויב אזוי דא גייען ענק שטארבן און זענען זיי געבליבן פערציג יאר אין מדבר, סאו די פערציג יאר אין מדבר איז נישט געווען קיין עונש, דאס איז געווען ווייל כלל ישראל האט דאס געוואלט, אבער די נעקסטע דור איז יא אריין אין ארץ ישראל און זיי האבן געדארפט גיין ארבעטן אין די פעלד און טון אלע ארבעט און אלע זאכן און מקיים זיין די מצוות, פארוואס? ווייל די בעל התניא שרייבט עס אין ספר תניא, די זאך ער דרוקט עס אויס מיט די לשון אז די סיבה וואס די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט זאל זיין דירה בתחתונים, ער האט געוואלט האבן א דירה און די נידריגסטע חלק און די נידריגסטע זאך וואס קען נאר זיין, דארט זאלן אונז אריינברענגען ליכטיגקייט, און דאס איז סיבה פארוואס אונז לעבן אויף די וועלט, אז אונז זענען דא אויף די וועלט, און מען גייט ארבעטן, און ווען מען גייט ארבעטן איז דא נסיונות פון גנב'נען, איז דא נסיונות פון לינגעדט זאגן, איז דא נסיונות פון אפפאפן יענעם, צוטרעטן יענעם, טשעפענען יענעם, און די גאנצע לעבן אלעס אלע די עיקר נסיונות וואס א מענטש האט בכלל קומט ווייל מען גייט ארבעטן. און דאס איז די סיבה וואס די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אז אונז זאלן גיין ארבעטן און אריינברענגען לעכטיגקייט אין די נידריגע וועלט. אז אונז וואלטן ווען געדארפט זיצן און לערנען און דאווענען א גאנצן טאג וואלט מען געקענט בלייבן אין גן עדן. זאל גיין א מחיה. אבער די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אז כדי אונז זאלן באשאפן א דירה בתחתונים, ס'זאל זיין א דירה בתחתונים, א דירה פארן אייבערשטן אין די נידריגקייט און נעמען די נידריגקייט און מעלה זיין. אבער דאס איז די סיבה וואס זיי האבן געדארפט אריינגיין קיין ארץ ישראל, און דאס איז די סיבה וואס א מענטש גייט דורך שוועריקייטן אין לעבן, און אונז אלע דארפן גיין ארבעטן, דאס קומט ווייל אונז דארפן באשאפן א דירה בתחתונים, איז לאמיר אנהויבן זיך נעמען ארבעטן אויף עבודת השם, און איינזען אז ווען דו טרעפסט דיך אין די אלע נידריגע מצבים, זאלסטו נישט מיינען אז דאס איז סתם אזוי, ניין, דער אייבערשטער האט דיך דארט אריינגעלייגט ווייל די אייבערשטער וויל דו זאלסט נעמען די נידריגקייט און עס מעלה זיין. האטס א גוטן טאג.